So, an hei si mer bei enger weiderer Folsch vu Fallout Héier. An mir sinn awer bei der Brotherhood of Steel an der Polizeistatioun a Cambridge. An ech wollt am Fong op Diamond City weider goen, mee ech mengen mir spacke mol mat him e bëssen. Dance. Bist du bereit? Dance. Let's dance. Euh. Ah komm, si mer bereet. Wunderbar. Folge mir und versuch nicht zurückzufallen. Ech gin och gär méi Powerrüstung huelen, mee ech hun keen, ech hun kee Fusiouns Här méi an dat ass e bësse kacke. Mee dat, mee du stees am Wee, dover Köter. Ja, da wäert en Tonn där blöder Gulen op mech duerkommen.

a Kellere vun den Haiser, well déi als Generatorantrib benotzt ginn, an du kanns déi bal eidel fir genau dat selwecht verkafen, wat en déi nei kaschten. Dat ass gutt, dass du do bass, da kanns du dat iwwerhuele fir mech.

Seit unserer Ankunft werden wir laufend attackiert. Aber trotz dieser Rückschläge gedenke ich nicht daran aufzugeben oder als verschollen gemeldet zu werden. Nee, dat kann ech mir net virstellen. Mee Dir haalt Iech och net esou am Ënnergrond wéi an der Zell der New Vegas, he? No der West hunn se sech do éiweg an engem Bunker ënne festgesat. Mee hei leeft d'Saach einfach mol esou déngt imposant ronderëm. Ok, ok, jidderee wou e begéint, iwwerlieft net. Dat ass jo gewosst.

Boah, ech komme mer sou notzlos vir ergéint, dat ass net ze gleewen. Ech hun net besonnesch vill Munitioun, muss ech och ganz éierlech soen. An anscheinend verbraucht d'Laf vun der Power-Rüstung vill ze vill. Draussen sollten keine Sicherheitssysteme sein. Wir können also durch den Haupteingang rein. Cool.

Et feelt ze sinn, hä? Peter, et säin alles geplënnert, déi domm Sei. Hei war der do grad eppes? Ah, dat war fir d'Dier, jo, dat war fir d'Dier. Äh, muss ich oppassen, du. Wahrscheinlich dem Doten. Sicherheitstiersteuerung.

Ich meine, die Punch sind ja Waffen, Digga. Oh, die Punch sind ja Waffen. Geil, oh, Matik. Es sind, wie krass. Den ihr so immer in der Mutz gesehen. Schock, Schlagstock. Visions, Institutpistole.

Putain, Digga, hie schéisst esou präzis mat senger Waff wéi ech mat kenger anerer. Visionszell. Putain, esou mega vill, déi eis sinn. Ass dat Institut béis oder net? Et ass dat wat eie Géigner ass. Kann ee jo kaum wëssen am Fong. Cool. Wie wëll een dat da wëssen? Wie eng se e bësse lächerlech ass der mat dem Mini-Lasergewier a mat äh, der mega Power-Rüstung. Diicht lächerlech ass, muss e soen.

Oh Muni, Muni, Muni, Muni. Aluminiumkanister kann ech och mat huelen. Well mëttlerweil, wat dicks schlëmm ass, ass fir den Häiserbau a fir d'Waffenentwécklung, gell, ass all Schrott, all Schrott hei an deem, an der, an der Welt ass wichteg. Zum Beispill fir verschiddene, ah, Moment, dat kann ech och mat huelen. Ah, hei ass dann déi aner Dier.

Normal eben net gell. Ich wissen ob net muss so wert as oder net gell. Oh eng Nuka Cola Bases. Was sei dran? Mechaniker Terminal. Ah, du hättest sicher geschütze ausschalten, ne? an Hecken. Wie schön. Oh, kann auch lecker Glück am, Glück am Leben hin. Turmsteuerung, ha ja. Deaktivieren, so. Falls nach irgendwo soll sinn. Immer den nochmal ausgeschaltet, dann erfolgreich. Ah, ich hätte heute einfach direkt rangegangen. Ja, das ist natürlich gut zu wissen, weil uns alle gefragt hat. Weißt du? Wake Master, Wecker. Oh, Mann. Das ist ja nie, wofür etwas gut ist. So, hin ist weiter heim. Wohin geht denn heim?

Oh leck sinn ech midd gell. Oh ech hu vill ze laang gepennt. Pass auf wou du hintrittst. In diesem Bereich scheint der Strom ausgefallen zu sein. Oh, keng Fusionsbatterie méi, scheisse. Ech hätten die blöd Dinger se nach hellen. Sieh dir das mal an.

Ey Muppi, wat gëtt si eng Breng? Ech hu mer zwar awer elo eppes aneres erwerfen. Eng Institut-Pistole. Gouf do kee gewien? Nee, vum Institut. Automatesch Institut-Pistole. Geil. Brauch ech awer och erëm méi Batterien dofir. Äh, wat läit do? Techniker, perséinlecher Eintrag. Welten. Mit Rocket Raststätte. Ah, da kann ich aber bauen. Okay. Radio Inventar, da muss ich gucken wahrscheinlich. Ja, wo gucken ich mein Dinger schon mit durch?

Ich hoffe, da sind noch Fusionsbatterien dran. Nee, natürlich nicht. Äh, ja, die da wird die dann eitel sind, oder nicht? Und schon Futti gemacht.

Oh Mann, oh Kader. Wat mei rem 3 Stonne laang hänken. Ja, ja. Kommt das Dogs, da muss es sinn. Oh Mann! Bean. Ein Treffer. Okay.

De Tom, yeah! Gehst du recht hei? Oh nee, ich muss nicht hacken! War das schon mal als ich den äh, Red Away? Ich hoffe, dass mir ganz Radioaktivität fort ist. Yes. An ah, dann ist Stimpack. Gott sei Dank fënnt een hei einermoosse vill Stimpacke. Oh nee, ech wëll net hacken. Oh Mann, vläicht hunn ech jo Gléck an ech treffen d'Lëtzebuerg Sail. Komm schonn, yes! Energieoptiounen, ok.

Oh fuck, dat si mega stark an der Klo. Hund, greif an! What the fuck? Boah, lo gëtt awer so lächerlech, gell? Seriö, lo gëtt awer so lächerlech.

Da muss ich nicht interessant sind, mir da nur zucken, wie ich bei Hacken. Was muss ich eigentlich machen? Ich will nicht wieder genauso gut machen. Ja. So. Energieoptionen, ja, bla, Hilfsgeneratoren starten.

Wat wat ech un hunn, et eent. Bitte, ween, wee rifft mer da lo scho rëm un? Dat do kann jo net sinn. Nee, ech kann da lo net ophiewen, deet mer leed. Obwuel, geschwënn ass souwisou d'Folg fäerdeg. Mee hei hu mer dee mol. Hunn nach e puer Granaten dobäi.

96,7 Prozent. Jo Sputnik. Mir haten Glück dass das Raketentriebwerk gezündet hat anstatt zu explodieren. Paladin Dance. Keine Zeit für Fragen, wir müssen weiter. Bon, dann gin ech soen, man man hei eng kleng Paus hin an dann gesin mer ons direkt erem hei bei Fallout 4. Denkt drun ze liken, denkt drun ze subscriben. Bis déi nächst Kéier. Merci fir d'Nokucken Jongen an Meedcher.